Insemmilkom jena Karl Kembrin il-għakom għattini episodju tal-podcast Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' zminna, miġġub lilkom minn Pen Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba, ġurnalisti, publikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Il-mistieden tal-lum huwa awtur ġdid Inqas minn sen ilu kellu l-ewwel rumanz tiegħu ppubblikat, rumanz fil-fehma tiegħi impekkabbli jismu Sajf. L-awtur Ryan Falzon. Merħba Ryan. Grazzi lilek Karl tal-istedina. Grazzi lilek tal-li lqajt l-istedina. Ejja nibdew minn fejn ninsabu għax nħobbu nibdew dan il-podcast jiena ninsab Nairobi, il-Kenja fej Ngħix u naħdem u nqatti ħafna mill-ħin tiegħi, inti fejn tinsab? Sewa jiena ehm, qiegħed l-istudjo tiegħi Zuriq ehm, fejn inqatta' ħafna ħin hawnhekk ehm, kemm bħala kitba kemm ovvjament bħala pittura ma nistgħu ngħidu li huwa l-bejta tiegħi. Il-bejta tiegħek ifakkarni ftit fil-garax tal-protagonist tal-romanz tijak u koll, eh, naħseb hemm eh, ċerta somiljanzi bej. Xiftitiwa, xiftitiwa, kif ħafna nis eh, jaqfu li jenu koll fuq livell personali jindi l-attan tal-karozzi. Ġifiri, hemm rabta mal-protagonist. Imma disclaimer kbir u ovvjament għax dejjem kelli ħafna nies li għamlu ħafna guesswork u quizzits ta' imma dak int, imma dak int, imminti jekk tagħmel, imminti eh, tipo eh, nemmen li kulħadd xi ftit jikteb fuq l-iktar ħaġa li hu familjari magħha ehm, speċjalment fl-ewwel romanz jew jew kitbiet jew poeżiji u dak u dejjem inti dejjem dejjem l-individwu jkun għaf iktar li jkun nifsu. Ehm, li huwa sinja huwa sinjal ħelti ħafna fl-opinjoni tiegħi.
Jien ma kont se nsaqsik dik il-mistoqsija qabel xejn għax lilek nafuk bħala artist iktar milli bħala eh, awtur jew bħala mekkanik li jaħdem u jċekċek fuq il-BMW. Il-kelma jaċċekċek dik il-kelma. Iċċekċek, eh.
Però li l nafuk bħala artist, artist li ipitter pitturi jajtu, kuluri jajtu, eh, għandek ċerta anarkija artistika eh, u int diġà qed f'intervisti oħra li din kienet ix-xewqa tiegħek li tikteb ktieb, li tippubblika ktieb. Eh, x'ġalek tikteb għaliex kellek din ix-xewqa? Mela, jiena kont attendejt sessjoni ta' taħżiż fit-2012 li kien Konkors ta' Kitba Żgħażagħ organizzat mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Fondazzjoni Awl. U jisu minn 2012, 13 sa 17 kont nikteb ftit l-emmolaw ma il-focus kien dejjem l-arti viżiva kienu kollox kien żmien fej ovvjament kont qed nirranka fil-viżiv, ħafna wirjiet, eċetera, eċetera. Riċentament sibt traċċi ta' sajf li morru lura għal 2017. Ġifieri jiena li mit 2017 2018 dejjem noħlom qed nifformula sajf. Jiena minix wieħed li nikteb disciplina, M'iniex wieħed li nikteb ħafna, hija kwistjoni ta' ħin, jiġifieri kieku ma ma mpinġix, eċetera, hemm għandi ħafna iktar pubblikazzjonijiet nimmaġina, imma ma nistax ngħid li nikteb disċiplina, nikteb meta jkolli aptit. U dik nemmen li tini. Li hija li hija ħaġa pjuttost inkredibbli meta għandek ktieb imdaqqas romanz ta' 300 paġna eh, u qed tgħid li m'intix disciplinat, ġifieri Wieħed jassumi li trid ċerta disċiplina biex tispiċċa romanz bħal dak. Iva, iva, ċertu teknika u ċertu disċiplina importanti, imma meta ngħidu disċiplina ġifieri mhux ħanejt jiena ħa nikteb kuljum u ħanagħmelek u nagħmelek u nagħmelek. Jiena nikteb l-aptit. So, ġifieri, eh, ovvjament eh, sajf fil-sena eh, stramba ta' 2020 tajtu spinta tajba kien hemm ammont ta' ħin, kien hemm il-lussu ta' jekk trid tagħmel lejl imqajjem u torqod mal-ġurnata, ġifri hemmhekk baqa' jaqgħad jaqgħad jaqgħad jiena dejjem rid lil Glenn Kallejja bħala l-editur tiegħi at all costs u mbagħad bażikament. Għaliex dak, għaliex rid lil Glenn editur u l-qoddar ta' pubblikazzjonijiet tiegħu? L-ewwel net naħseb illi L-ewwel nett hemm relazzjoni personali bejni u bejn Glenn li tmur lura again, tmur lura snin twal, eh, ma nkattru eh, Gilbert li jiġi ħuħ. Jiena mill-ftit edituri lokali li nara, jiena dem taf kif hija kważi intuizzjoni li nemmen li kien Glenn li jista' jagħmel ġustizzja tal għal kitba tiegħi u jiena eh, nikteb mod frivolu ħafna mod miftuħ mentri Glenn huwa ehm, letteralment pjuttost iswed jew abjad, allura naħseb kien bilanċ tajjeb ħafna ħafna ħafna. Mm. Ehm, mm. U eh, jekk kien hemm l-opportunità li naħdem ma' pubblikatur indipendenti, ehm, jiena dejjem nemmen fl-autonom eh, fl-indipendenza fl-autonomità. Fl-autonomija, sorry. Eh, li kol xi ħaġa li ġejja mid-dinja tal-punk li jien ġej minnha bħalma ħafna jafu eh, fejn idealment ikollok record label indipendenti li taħdem magħha li tsapportja li jkun hemm relazzjoni bej eh, tal-każ l-editur u l-kittieb eh, bħala kittieb ukoll rid tammont ta' libertà dwar x'ngħid x'nikteb mingħajr wisq intħil għax jiena ma naħdemx tajjeb l-intħil. L-ispirtu anarkiku jew l-ispirtu liberu mhux l-anarkija li tmur toqgħod kisser l-istages u tisprenja tal-bot minn hekk. Ehm, dik hija xi ħaġa li tagħmel ehm, bħala jew li toħlom biha ta' teenager imma li jkun hemm ċertu ċertu ehm, libertà biex taħdem.
ħaġa li, li tolqotni kumment pjuttost frivolu, imma ovvjament dan huwa parti mill-kullana ta' kodba kallejja. E, u għalhekk il-qoxra hija l-istess bħal e, l-qoxrit l-oħra kollha li qegħdin jiġu pubblikati f'din il-kullana. Li tolqotni u li of all people, inti li tibbrilla bil-kuluri, għandek l-iktar oxra monoton li seta' jkollok għal dan ir-rumanz. Hemmhekk rastni, Karl, għax naħseb qegħdin nitkellmu fuq l-unika kompromess li jien għamilt ma' Glenn, li kien il-qoxra. Eh, jiena xtaqt. Battek iġifieri. Bullseye. Eh, jiena xtaqt li jkun neon green jew roża jgħajjat li taf kif kważi kważi weġġek tara fuq xkaffa. Ehm, u idealment ukoll jew b'xi embossing jew b'xi disin, imma kien parti mill-kullana u kif qed jiena ehm, rrid naħdem ma' Glenn allura ċertu kompromessi dejjem ridu jsiru.
E, e, nitlu ftit fil-font ta', ta dan il-romanz e, li jina impressjonani ħafna. E, għanna għanna karattru minajr isem, u huwa l-lim tal-fizika, iħobb il-karozzi, kif għedna jinnavika fil-garax, infatwat fuq tfajla jisima Sara, u huwa huwa fil-kuntest ta' dawk it-tlet xhur qalila tas-sajf eh, nimmaġna bejn Lulju u Wissu bidu ta' Settembru qabel tarġa' tibda l-iskola eh, li kull min hu Malti u jgħix Malta jgħaddi minna eh, bħala zazuħ zazuħa, bħala single, bħala issa ġenerazzjoni u koll li edha t-dejtija bil-bleps u bil-tinder. Però hemm element krudili, joħroġ l-element krudili ta' dan, ta dan l-istaġun naraħ jien. Hemm element eżistenzjali, hemm element ta' ta' miet li qatt ma, ma jseħħu, eh, ta', ta anka ta' vojt. Eh, qed naraw il-dan il-dan il-karattru li qed ifittex eh, l-imħabba, l-aċċettazzjoni, qed ifittex anka trill, imma qiegħed dejjem jisu jixtieq xi ħaġa oħra li ma tasalx u jispiċċa s-sajf u erġajna lura fir-rutina li l mis-sajf jisu. Ma nafx jekk għamil ġustizzja qed nipprova niġbdu eh, niġbor ir-romanz tiegħek f'paragrafu wieħed, imma Eħe, eh, xġalek tiffoka fuq dan, fuq tema tant universali eh, li nkitbet qabel dwar wkoll, però inti tiġi bil-viżjoni u t-teknika tiegħek li ttieħ biex raġdida. Eħe, fil-fatt naqbel miegħek li jiena trattajt tema eh, universali u tema li kitbet fuq u kitbet fuq u kitbet fuqha. Jiena s-sajf Malta, again, insibu bħala kważi kważi permanent state of vacation illi dejjem qegħdin ngħixu taħt din is-swat da din il-frosta tal-sħana, tas-sħana qalila. U s-sajf iġib miegħu attivitajiet u perspettivi partikolari sibi fl-opinjoni tiegħi. U f'dal-każ jiena rrid li nirrifletti il-ħruxija tas-sajf u ma' ċertu elementi fil-ħajja ta' dan il-narratur, għas ngħidu protagonist, ngħidu narratur. Imma wkoll again huwa qed iservi bħala mera ta' ġenerazzjoni millenjali single qiegħda tikber illi kibret f'Malta tad-disgħinijiet, Malta Kattolika, forsi iktar ngħidlek naħseb il-ġlida tal-ġenerazzjoni tiegħi kienet kontra r-reliġjon. Eh, maħna ma niftakrux l-inkwit politiku tal-tmeninijiet ġifri għalina ehm, dak huwa għaljen. U hemm l-ebda sforz biex ehm, mod oġġettiv vera nitalmu xġif snin jew xhur qabel ma twelidna aħna. jew meta konna konna nagħtu fejn insar. Ehm, allura għandek dil-ġenerazzjoni li qiegħda tinnaviga il-fatt li m'hemm xejn ħażin li tkun single ta' 28, 30, 35, imma fl-istess ħin x'ħan għamlu, ehm, ma nistgħux inħarsu li l-ġenituri tagħna li kellhom it-tfal ta' 30 u setjaw rnexxilhom jixxu dar u ħadmu u stinkaw u waslu, imma aħna qegħdin hawnhekk innavigaw f'dan il-pajjiż li għad għandu traċċi ta' ta' minn fejn ġej, għad għandu traċċi ta' perspettivi postkolonjali, ukoll l-element reliġjuż konservattiv għadu Hemmhekk u kważi kważi għalkemm fiċ-ċokon imma nħoss li qed jiħraġ kważi kważi kważi kważi minn għadu konservattiv qed jipprova hmm. jikxef snienu ehm, biex ma nitilfux l-identità u Malta li nafu eċetera eċetera ġifieri ovvjament hemm ċertu ribelli ċertu reżistenza kontra progress naturali bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. U naħseb fil- eh, that's the bigger picture of, of Saif biex niftehmu Imma Ren Saif mhuwiex qed ikun mhux qed jipprova jkun mhux qed qed jgħaddi kummenti soċjali ma dejjem huma suġġettivi u dejjem huma tru n-narratur. Li forsi jista' e, e, Iwa, għid lejdi Kompli, kompli, skuża. Illi jista' jkun li f'xi punti jinqara bħala superfiċjali.
Assolutament ma naqbilx li huwa superfiċjali, però naħseb punt li interessan li semmejt inti u li inti titrattaħ ħafna fl-arti tiegħek għandek għandek mod kif kważi titnejjek bil-karattru Malti, bil-reliġjożità, eh, jew jew tesaġeraħ b'kuluri jajtu li toħorġu eh, naħseb ta' kemm huwa assurd. dik ma narawiex f'dan il-romanz, il-fil ma narawx inti semmejt il-konservatizmu, hemm il-ġlida ma' reliġjon isu, però memx ma narawiex f'dan il-romanz, il-karattru, biex ma nsejħulux protagonist, e, qed jgħix ħajtu mingħajr wis e, e, dilemmi morali, iktar iktar qed narajjen is-sens tal-vojt ta' li qed iħoss li minkejja li jista' jagħmel da kollu eh, jista' jmur il-partying, jista' jorqod ma', ma nisa differenti, eh, xorta hemm dak l-element tal-vojt li, li jisu, jisu huwa nkapsulat fis-sajf innifsu. Ekku, ekku, u naħseb li dik il-maġija li s-sajf Malti joffri dal-sfond. Eh, is-sajf Malti jisu droga kważi kważi fej inti għandek rax u mbagħad għandek calm down. Ehm, u qegħdin hmm. nagħmlu daċrik tal-daċirku ehm, vizzjuż speċ ta' li hija trattata ħafna f'sajf ser għandek ħafna tluħun żul. Aha.
U uh, naħseb il-ħaġa l-iktar fantastika dwar ir-realtà tagħna, daqsxejn li l-innu kol mir-romanz, hija li qed ngħixu f'dinji paralleli li jekk koeżistu tant faċilment, ġifi għandek il-festa tar-raħal u l-banda u t-tfal jitfaw il-karti u fl-istess ħin għandek eh, deboxeri totali ta', ta nies jieħdu l-kokaina kullimkien, eh, għandek għandek zazah li qegħdin jgħixu promiskwita normali li tara f'pajjiżi normali oħra, imma li daw qegħdin eh, huma huma laqas huma juxtaposed, kważi qed jgħixu bib ma' bib, kultant timxi minn waħda l-oħra, imma hija parti mir-realtà sħiħa tagħna Maltija. Ma nafx ix skizofrenika, ma nafx x'inhi l-aqwa kelma. Eh, jiena nemmen li aħna dejjem għexna bid-dualtà, aħna ġifri e, id-dualtà hija xi ħaġa li jien nittratta l-ħin kollu fil-pitturi tiegħi. Jekk taqbad kull pittura l għandi dejjem hemm ġiex livelli. Ehm, u dan emmen illi ġej bil-reliġjon ingrained fina li speċta aħna nafu li qegħdin hawn nisfel imma hemm fuq hemm xi ħadd jarana, jara kulazzjoni tagħna. Allura aħna drajna ngħixu tawwut hemm fuq. Bħalma ovvjament dik tiġi riflessa fuq x'qed jiġri issa waqt li qed nitkellem miegħek kien għandi l-mobile ma' ġenbi naf li għandi l-messaġġi tiħlin l-hemm dinja paralleli virtwali li forsi ħafna iktar eċitanti milli jiena nitkellem miegħek, ehm, allura moħħi huwa dejjem huwa jeri għal biex qed jiġri hawn x'qed jiġri hemm, eċetera, eċetera. Ehm, imma kif qed inti u din hija Malta li qed ngħixu fiha fiha issa fej paralleli li nis qegħdin jgħixu qed iħossuhom komdi u ehm, l-intħil huwa jew l-interazzjoni hija minima ħafna. Li nemmen li huwa li huwa progress, li huwa progress kbir ma li dak il-ħafna li wkoll kumment fil-kuntest ta' anka l-letteratura Maltija dan għalija jagħmel l karattru tiegħek li għadna ma nafu mhux ħankunu nafu ismu u allura ma nistax itih ċerta xin il-kelma. Isu ilma jgħataw u mhux hawn ma nistax ninkapsu laħ fisem li ċertament kienet l-intenzjoni tiegħek. Ma l-emanċipazzjoni ta' dan, ta dan it-tali hija fil-fema tiegħi illi ma jmurx tru dik il-fażi nojjuża tal-anti-eroj li qed jiġġieled u qed jiġġieled kontra xejn, naħseb qed jiġġieled miegħu innifsu għal dak li ħajamlu kuntent, li ħajamlu sodisfatt eventwalment, li ħajtih ħajja worth living. Eh, nimmaġina dik hija dak huwa s-sabiħ ta' dan ir-raġel. Hekk hu, il-karattru huwa mimli dilemmi, il-karattru ma jafx xi jrid, totalment ma jafx xi jrid. Jiġifieri da qiegħed jeżisti u jgħaddi minn dal-perjodu ta' sajf illi daqqa jrid hekk u daqqa jrid hekk u daqqa jrid hekk, jiġifieri dan huwa indeċiż għall-aħħar. Illi, illi Harry kien. Indeċiż imma kunfidenti. Indeċiż imma konfidenti, jaf, eh, jaf fi xinu tajjeb, jaf li eh, eh. jifhem fil-karozzi, jaf li uħab l-ambjent, għadu għandu dik il-kuxjenza, pero eħe, ma jafx il-famuża. konfidenti. Il-famuża li jagħmel mid-diska ta' Sex Pistols hija I don't know what I want, but I know how to get it. U naħseb dika mhm. tmur, tmur ħafna mal-protagonist, mal-karattru, skużani, mal-karattru. Ġifiri, naħseb li kif, kif tejra nejtu iżjed iżjed qabel il il le fixkilt skużani. fixkilt. Mela. Ma ġara xejn. Xkienet tiftakkarni xkienet il-mistoqsija tiegħek?
li dan huwa bniedem konfidenti, però ma jafx eżatt xi jrid, eh, fl-istess ħin qiegħed eh, mhuwiex qed jitqabad qisu fil-kruċjata tradizzjonali tal-letteratura eh, kontra
li rrid ngħid li ma kien l-ebda interess tiegħi li nikteb ehm, romanzi ieħor bil-Malti fuq antieroj jew xi ħadd li għandu rite of passage kważi kważi li da telaq mill-villaġġ u mar il-belt u ġġieled kontra kontra ehm, l-eruq tal-villaġġ tiegħu. Blebda blebda mod. Naħseb għandna biżejjed minn dawk, plas li naħseb hija veduta. Nirringrazzjak li ma' milċek fil-fatt. Naħseb hija veduta antikwatissima. Lum il-ġurnata kulħadd u eroj u anti-eroj fl-istess ħin. U eroj meta jtella post u anti-eroj nofsija wara meta ma jġib likes. That's it.
Jo jmur ħassar il-post għal ixra li ma ġabx likes u mhux qed mhux qed jinħab biżejjed eżatt. Waħda mill-ġemmi eh, f'dan ir-romanz fil-fema tiegħi huwa kif tuża l-listi. Inti inti żviluppajt din it-teknika sempliċi imma eh, titfalna daw il-listi li qed nidħlu f'moħħ il-karattru eh, fej jitfa eh, affarijiet li qed jaħseb dwarhom u jisu vers liberu ħafna drabi għandek tqabbiliet li huma pjuttost improbabbli li issa nisimgħu uħut minnhom ukoll din, però din, din l-użu tal-lista hija ġenjali. Eh, dik, dik kienet xi ħaġa li kont taf mill-bidu intu tikteb dan ir-romanz jew ġiet intu, intu tiktbu. Il-listi ġew jienu nikteb. Ehm, again, bħal ma għandix ma għandix interess noqgħod ngħid blantiero bil-dana. Ma jiena nsib eh, ukoll ovvjament qed jaqbad l-ispid tar-rumanz, ġifieri r-rumanz huwa ġirja waħda, ġirja waħda fis-sajf, ehm, b'karozza mangra kbira, ehm, bla rispett lej regoli. E, u jiena rrit li naqbad dik l-aġitazzjoni ehm, u dik it-tril, dik ir-rax fil-kitba kif qed nikteb, allura hemm xi interess li noqgħod noħodha bil-mod u ngħid għax kien tiela t-taraġ u qatt iżomm mal-puġġaman u mbagħad kien ħajiżlhom. Jiena ħanejdlek Qabad il-puġġaman u f'daqqa waħda sab ruħu fil-kamra tas-sodda u f'daqqa waħda jsib ruħu bla ħwejjeġ. Ehm, u naħseb il-listi kienu jgħinu biex iżommu ehm, dan il- dan il- proċess għaddej ehm, u again l-għaġla, l-għaġla jien nemmen li s-sajf Malti għalkemm jitilqek ma fl-istess ħin moħħok jaġġel fis-sajf Malta taħt is-sħana. Ehm, jien għall-inqas jien insib moħħi jiġri ġiri invażat. Ehm, barra minn hekk tant kemm għandek attivitajiet u tant kemm għandek ehm, events li qed jiġru li tispiċċa tmur tliet events fejn wieħed jew tibda eh, dilemmi kbar ta' fejn ħammur illi ehm, insibu interessanti wkoll forsi nuhu spunt fuqha illi mingħajr wisq hmm. ta' trombi sajf huwa bbażat fit-2019. Il-ktieb jaqbad is-sajf Malti ta' 2019 illi ehm, fl-opinjoni tiegħi kien sajf partikolarissimu l-ewwel nett minħabba l-fatt illi llum il-ġurnata nħarsu erba' snin wara kien ġiġa qegħdin naraw ehm, eskalazzjoni tal-lifestyle li qegħdin ngħixu. U wkoll kien l-aħħar sajf ta' qabel pandemija. Ġifieri mistoqsija eterna tiegħi hmm. hija aħna nistgħu ngawtu sajf bħalma gawdejna fit-2019 jew inkella għandna l-baggage tal-pandemija li ma nistgħux neħilsu li subkonxjament qiegħed hemm u ma nistgħux neħilsu minnu.
Hmm. U, u eh, xitlifna mit-2019 law? Jien naħseb ehm, aħna ħanna xokku, aħna nafu li til-ħajja ta' libertinaċċu til-ħajja ta' gawdija ehm, ta' hedonizmu li qegħdin ngħixu din tista' tispiċċa f'ġimgħa minħabba eh, fattur estern li manna lebda kontroll fuqu u għegħen aħna eh, drajna b'ammont kbir ta' kontroll il min jinkellem, il min ma nkellemx, il min niblokja, il min nevita, eh, mhix personalità nuri nuri on li jekk jiena ma jiena ħadd fid-dinja fid-dinja reali huwa faċli jiena nista' nikkontrolla minn jien billi noħloq persona, noħloq blog, noħloq YouTube channel, nagħmel il-memes, ġifieri għandi ħafna iktar estensjoni tiegħi lil nifsi ta' x'nista' nkun u dak jtini kontroll fuq jiena x'irrid nuri. Mentri jekk inti għandek fattur estern bħalma kien f'dal-każ marbut mas-saħħa jew inkella bħalma ġara fl-Ukranja, dan tista' tgħid li mill-lum għal għada il-ħajja li nafu tista' tisparixxi. Allura dik qiegħda dejjem at the back of our mind jew inkella għaddej li jew qisu qatt ma ġara xejn.
Jien qed nissuspetta illi illi ma tantx tallimna minna x'isu eh, arġajna qed nippruvaw ndawru r-rota kif kienet qed iddur qabel bil-problemi kollha tagħha anke tan-nuqqas ta' sostenibilità, tan-nuqqas ta' Eh, kontabilità fil-deċiżjonijiet anke politiċi li qed jittieħdu fil-mudell ekonomiku li qed timxi Malta fih u l-bqija tal-impatt kulturali fuq is-soċjetà. Ekku, ekku, kważi kważi qed insabtu saqajna, forsi m'għadix daqshekk moda diska imma ser nagħmlu l-istess rifens li konna nagħmlu qabel imma aħna tlifna sentej mela mhm. bigger and better.
Ekku, illum kont għadni għadni kif qed naqra fuq il-ġurnali li kien hemm fost l-oħrajn Filip Fenek qed jgħid li fit-turizmu rġajna morna għall-2019 eh, għall-livelli tal-2019. Ġifieri kulħadd kuntent eh, ma tantx jidher għaliex għaliex il-problemi kollha li qed iqumu bis-sovrappopolazzjoni, fuq l-infrastruttura u anka clash kif semmajt inti qabel eh, konservattiv ta', ta min qed iħoss issa qed jippanikja li ħan nitilfu kollox u min qed jippanikja li jekk ma nagħmlux hekk nitilfu kollox xorta. Hija hija naħseb qed niġbru ftit l-essenza ta', ta x'inhi Malta. Eh, kif eh, eh, semmejt minnu tilu inti l-events li jimlulek is-sajf li ġaluk tmur minn naħa l-oħra u s-probabli Iġaluk tħossok ukoll iżjed importanti qed tiġri. Rajt illi inti kont eh, fil-Festival tal-Letteratura eh, fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura organizzat mill-inizjament, tajd inti rajt hemmhekk fil-palk, rajt silta mill- Kif kienet, kif kienet din l-esperjenza? Għax din hija pjuttost esperjenza ġdida li li qed taqra fil ok, lek tagħmilha mis-sena li għaddiet mindu mindu nidejt il-ktieb, però li, li tippreżenta ruħek bħala awtur, mhux bħala mhux biss bħala l-artist eh, li Peter eh, għandek udjenza, x'inhi l-esperjenza tiegħek, x'inhu l-feedback li qed tieħu?
Il-feedback huwa ikolli ngħid tajjeb ħafna. Hemm crossover ta' udjenzi, speċjalment mill-viżiv għal-letteratura li ovvjament jiena dejjem xettiku ħafna fuq l-idea tal-preaching to the converted u li tagħmel wirja u tkun isa parti tal-praċett ta' xiġu btem l-istess kien sieħdu ta' zambi, tagħmel reading u jiġuk l-istess ruħ devotissimi għal kull avveniment letterarju, imma dejjem qisek iddur fl-istess xrik, dejjem tażaq mm. fl-ilma. Again, mm. jekk marrit blebda punt immur fuq l-ispunta, għax Malta żar, għax Malta żar, għax jina li dak argument li totalment ma jaħdemx u argument fażul ehm, mhuwiex kwistjoni ta' xaħna żar. Ehm, imma eħe, insib ba rewarding ħafna illi naqra u nixxerja il-kidba tiegħi f'dawn it-tip ta' ta' events. Ehm, u again, nemmen illi sa mhux għax sajf, imma sajf għandu vuċi unika li kultant tkun importanti f'dawn it-tip ta' avvenimenti fej jista' jkun li jkun hemm tendenzi li naqgħu fuq ħafna poeżiji relatata ma' emozzjonijiet u ehm, immaġini riċiklata ehm, u li tinkwitani wkoll li ġejja minn udjenzi relattivament żgħar li Memx hmm. irridu nisfruttaw il-bibien u l-forom li nafu. Dejjem naqa bittersweet l-emozzjoni. Eh, interessanti dal-punt, tħoss eh, eh, għedna qabel li l-figura tal-anti-eroj thankfully tfinnija u jisu ħatmadu għal-grazzja tal-la ħatmadu jiktar dwaru, jow naqas ħa. Eh, però eh, xorta qed tħoss eh, l-element forsi emottiv li qed joħroġ f'dawn f'dawn il- l-iljili ta', ta speċjalment qari ta' poezija li tħoss li isek inti għandek tikkontrarjah b'xi mod. Eħe, jina għara, jina kem fil-pittura u kem fil-kitba dejjem nemmen illi jekk li qed tikteb u tagħmel b'hemmx relevanza jew irbit ma' żmien u mal-post li qed tgħix fih, Jien personalment insibha problematika. Jista' jkun hija perspettiva personali, ġifieri m'hemm xejn li wieħed joqgħod jikteb kemm tħossu ħażin, eċetera, eċetera. Imma jien għalija mbagħad insaqsi l-validità ta' ta' dan il u speċjalment meta huma emozzjonijiet u meta huma ehm, stati mentali jew nuqqas ta' mħabba li xbajna nismaw fuqhom, taf kif kulħadd jgħaddi minnhom. Ehm, ġifieri jiena naħseb li hemm hmm. ħafna iktar fejn nisfidaw ehm, u naqraw x'inhu jiġri madwarna in terms ta' lingwa ehm, u x'jista' jsir u x'jista' joħroġ. Again, anka mhux qed nitkellem biex sempliċement fuq il-qari manka fuq il-pubblikazzjonijiet Ġifieri inti jkun hemm ammont ta' pubblikazzjonijiet li jkunu ftit ħajt madwarhom interessanti u mbagħad tibda taqra u tgħid nisma' dar riċiklaġġ, dar riċiklaġġ. Mm, mm. Infakkar li semmija li il-ktib tiegħek l-ewwel romanz li qatt ktibt eh, diġà jinsab fost il-finalisti tal-premju nazzjonali tal-ktieb, eh, il-premju letterarju li jingħata kull sena u inti qed ħabbata ma' Alfred Sant, Paul P. Borg, Loren Vella, Marta Marta, naħseb apparti tiegħek hija l-iktar eh, ktieb interessanti eh, anka minn dak li rajna dwaru u l-impatt li jagħmel u hemm oħra Helen Borg. Kif qed tħossok li tinsab finalista? Tagħmel xi differenza għalik jew hemm xi aspettattiva? Nigdeb jekk ngħid li ma nħossnix kburi. Issa jiena m'iniex it-tip li jagħmlu bija tal-ħafna premjijiet u tal-ħafna awards u tal-ħafna xinxilli, onestament m'iniex. Imma u nerġa' mmurlek lura naħseb għall-ewwel mistoqsija li saqsejtni illi għedt li inti f'intervisti oħra jiena għedt li dejjem xtaqt nikteb flok inpinġi. Ehm, u naħseb il-fatt li bla, bla mandur mal-lewża ngħidlek li jiena gburi, eh, naħseb torbot ukoll mal-fatt li dejjem kienet xewqa tiegħi. Ehm, jien naħseb bħala tifel kont ħafna iktar espost lej letteratura milli lejn l-arti visiva. Bħal naħseb naħseb ammont ta' nies ta' monsew ta' nies li jistgħu jistgħu jgħidu l-istess. Allura iżda, you know, Old Flames Never Die, Bucket Bucket List dejjem jibqgħu Ma allura l-fatt li jiena b'dal ktib u kif għedtlek li jien nikteb meta jkolli aptit u daqiet fil-lista, naħseb jagħtini ċertu sodisfazzjon.
U Kif qed tħoss li kif qed tħossok fil-konfront ma' l-awturi l-oħra li huma finalisti?
Ma nħoss konfront, konfront dirett. Eh, l-ewwel qed naħseb il-ħames l-erba eh, kitbiet l-oħra huma dinjiet oħra. Ġifieri ma tgħidx nafhem ħamsa sajf eh, li tgħid ġlieda hmm. boxing tajba u kulħadd l-istess livell. Ġifieri ma ngħidlek pjuttost neutrali, Kif qed inti ovvjament jiena nemmen li l-ktieb liħor li din is-sena kien ta' impatt u kien bżonnjuż fil-letteratura Maltija kien Marta Marta.
Naqblu. U nawguralkom it-tnejn li jintom ġiex ġiex kodba eh, kbar. Emmorru l-ura l-listi għalix eh, ħallejni jaftit fil-parking lot. Eh, waħda minn tal-axħar tfakkarni ħafna fil-lista ta' Renton fit train spotting. U l-lista tiegħu meta jgħidilna choose life. Għandu vers wara liħor choose life. Taqrajilna? Bil-qalb kollha. Xi darba f'ħajtek irid ikollok kollezzjoni ta' cactus fil-gallerija. Xi darba f'ħajtek trid tibni mudell ta' ferrovija. Xi darba f'ħajtek trid issir dilettant tas-sajd. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel perjodu tiddandan u tmur teatru bil-kappell u libsa ntiera. Xi darba f'ħajtek trid tixxi dgħajsa u tużagħha darbtejn kollox. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel sena titla' Għawdex kull weekend. Xi darba f'ħajtek trid tkun dilettant tal-għasafar għax aħjar delizzju milli vizzju. Xi darba f'ħajtek trid issir dilettant tal-għana spirtu pront. Xi darba f'ħajtek trid iġġib ruħek ta' nittien. Xi darba f'ħajtek trid tammetti li kont kompletament żbaljat fuq xi ħaġa. Xi darba f'ħajtek trid tastjeni milli tivvota. Xi darba f'ħajtek ridt tidħol f'basla u ddum xhur biex toħroġ minnha. Xi darba f'ħajtek irid ikollok xogħol li ma tagħmel xejn fih. Xi darba f'ħajtek irid ikollok ħbieb ħżiena. Xi darba f'ħajtek tiġi l-bżonn ta' psikologu. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel perjodu tiekol ħaxix biss. Xi darba f'ħajtek trid tmur taqra l-pala ta' jdejk għand is-saħħara. Xi darba f'ħajtrek trid tifhem li l-iżbalji jgħidulhom żbalji għax nagħmluhom biż-żball. Xi darba f'ħajtrek trid tgħaqqad tim għal-logħba five-a-side darba f'ġimgħa. Xi darba f'ħajtrek trid tarma s-sound fil-karozza. Xi darba trid tirrexxa fuq park. Xi darba f'ħajtek trid tara Clockwork Orange. Xi darba f'ħajtrek trid tiffissa fuq tfajla ma tafx xi trid. Kienet famuża l Bellezza.
Bellezza, jir għalija tiġbor il-kontradizzjonijiet li eh, kollha kemm aħna rridu ngħaddu minnhom, imma fija għalija subtext, ma nafx jekk jekk kienx intenzjonata tiegħek, hemm l-element li wieħed jaħfer lilu nnifsu wkoll. Ġifieri xi darba ħatamel ħajkollok tagħmel din biex issaqqaf wiċċek xi darba tgħid gidba, xi darba trid eh, ta' għannejk, imma dik hija parti mill-ħajja. Ekku.
U f'kuntrast mal-bqija tal- il-karat huwa pjuttost taħraġ fuq un nifsu, pjuttost jgħid jiena ritek, ritek u ritek. Allura f'din il-lista li tinsab lej l-aħħar tal- tal- tal-ktieb, eh, qegħdin naraw forsi ftit momenti ta' realizzazzjoni illi ovvjament jiżdiedu mm. jikkonkludu mm-hmm. l-ktieb imbagħad.
Għax il-ktieb ovvjament m'għandux konklużjoni, però din hija eh, naħseb parti mill-proċess ta' li wieħed jaċċetta li dik hija s-sitwazzjoni u li Eh, m'għandux jiflaġella ruħu ħabba fija. Jiena nemmen il-liktib li qed idur fiċriki Jew ittieħ konklużjoni twaħħxek li toqtol iċ-ċrieki kollha jew inkella tini ċirku ieħor u tinkorpora l-qarrej fih.
Li fakkarni, għax kien hemm min eh, qabbel il-ktib tiegħek ma il-ktib ta' Ġuże Stanjo imbit ta' kuljum. Jiena assolutament ma naqbilx Preċiżament ħabba dan il-punt, għaliex eh, naħseb huwa matur biżejjed li m'hemmx riżoluzzjoni din hija l-ħajja li mhux sa tispiċċa billi wieħed eh, jaqbeż bil-karozza għal ġox mara. Eh, il-ħajja hija ċriki, hija il-mit ta' Sisifu fejn inti qed terfa din il-blata malli tasa fil-quċċata tarġa' taqa' u tarġa' dak l-eżistenzjaliżmu li qed nara fil-romanz tiegħek li naħseb jagħmlu a notch above eh, imbit ta' kuljum, frankament. Ekku, le, huwa jien nemmen li huwa eżistenzjaliżmu mediterranju taħt xemx tikwi. Dak huwa l-sajf bħala l-ktib.
Li ma huma l-awturi li tħoss l-iktar li jinfluwenzawk? Eh,
Ok. Jien naħseb illi awturi li nibqa' nirritorna għalih eh, ma' narrativa tiegħu li jikteb kompletament differenti huwa J.G. Ballard, li kien jikteb tista' tgħid science fiction eh, jew dystopian ħafna, li jiena dystopja dejani. Eh, imma li stilistikament naħseb nibqa' dejjem nirritorna għal Ballard. Eh, kif semmejt inti wkoll Irvine Welsh, illum il-ġurnata m'għandix naqra Irvine Welsh għax ehm, naħseb frankament sar sar idejjaqni ehm, sir tinsibu repetittiv, ehm, imma naħseb fl-iżvilupp tiegħi kien eni ħafna. Umbat klassiki moderni bħal muwa Fight Club, bħal muwa Generation X, jiri naħseb hemmhekk qegħdin. Lokalment ovvjament wieħed bħalma naħseb il-ġenerazzjoni tiegħi hija timbrata wieħed ovvjament irsemmi li Manuel mifsud ehm, kif semmen inti lil Sanjo ehm, ġifieri naħseb in a nutshell dawk. Mhm.
U inti, din kienet ix-xewqa tiegħek li tikteb ktieb, ikun rikonoxxut, ħareġ, publikat. Eh, ġifiri issa li tajt ix-xewqa minn tix ħad ikteb iżjed jew hemm iżjed kodba fil-forn. Hemm hemm xi ħaġa fil-forn. Eh, li imma again Ed naħdem fuq fuq kif. Kmini wis biex titkellem. Le, le, għaxxej, għaxxej, għaxxej. Kellax tali sinjal li l-internet minn qatal ftit sekondi. Le, naħdem fuq xi ħaġa ġdida li mhijiex, ġifieri qiegħda ngħidu qiegħda midway qabel jiena ngħaddija lill-editur. Ehm, iġifieri, le, mhm. ħajkonna, ħajkonna xi ħaġa oħra. U again, fuq jiena għal-inqas f'dal-punt nimmaġinani li nibqa' nikteb fuq l-istil u fuq il-binari ta' sajf. Ġifieri, hmm. jekk sajf niżel għasel nisperaw li anka xogħol jimis.
Looking forward biex naqrawh. Mistoqsija forsi pjuttost random imma relevanti ħafna fil-kas tiegħek. Inti inti tħobb Berlin, tħobb il-belt ta' Berlin, kellek wirjiet hemmhekk u rajt f'xi waħda mill-intervisti tiegħek li tara il-Malta u l-Berlin kważi eh, jirriflettu lil xulxin. Li hija diffiċli biex nifhimha. Eh, tista' tispjegali eżatt x'in ir-rabta tiegħek ma' Berlin u għaliex Għaliex tara li qisu Malta tista' tkun at home f'Berlin?
Imma jien personali li nkun li nkun qed jiena dejjem inħossni tajjeb meta mmur Berlin, ġifieri jiena qed tgħidli isma' għandek biljett ehm, fejn tixtieq tmur, l-ewwel option hija Berlin, ġifieri jiena mort kemm il-darba. Tgħidli tgħidli x'għala ma nħoss li hemm again hija belt ehm, kulurita ħafna, hija belt

Ġifiri nġiet tkellem ma' nisma' Berlin u ngħidilhom xi ġmiel u jgħidu li le le le taf kif nixtieq nitlaqax il-belt qiegħda tinbidel u l-ġentrifikazzjoni qed tikollna. Ġifiri dejjem inżomm dik il-perspettiva. Qatt ma mxejt ehm, qatt ma mxejt għal Berlin b'mod permanenti għal żewġ raġuni għal tliet raġunijiet. Wan nemmen li minħabba l-lingwa, u għalkemm għamilt attentati biex nitgħallem il-Ġermaniż ma tantx kont ta' suċċess. It-temp jiena imbagħad taħtem Gris, ġifieri imbagħad u naf li l-nifsi li kważi taqbad li depressjoni ħafifa meta meta jkun imsaħħab għal ammont ta' żmien, ukoll għax meta dejjem għamilt moħħi ngħid ħanitlaq, ħanitlaq, ħanitlaq, dejjem ġo affarijiet tajbin Malta jew ehm, jew ġiet wirja jew intqajt ma' xi ħadd ehm, fl-ambitu tal-arti viżiva bdejna naħdmu proġett, jisu dejjem dejjem ehm, bqajt insomni hawnhekk. Rigward li nara l-Malta Berlin mhix jiġi f'moħħi dik l-intervista u bħalissa ma il ukoll li kemm xejn ma mur plus li Berlin inbidlet ħafna wara l-pandemija. Ġifieri ma naħseb li nista' nikkummenta mod ġust fuq dak il-parallel. Imma meħed nfittex l-intervista li kont qed u mbagħad nitkellmu fuqha. Le, aħna jien iktar kont kurjuż fuq kif kif qed tara kif tista' tqabbel il-Malta ma' Berlin fil-verità ma tantx tista' tqabbelhom naħseb jikkomplementaw il xulxin eh, għal bżonnijiet personali tiegħek li iva, nista' ħafna dik definitely.
L-anonimità li wieħed jeżisti mingħajr ħafna drama li hija l-opposta Malta kważi. Ekku, ekku.
Ryan, nirringrazzjak, nirringrazzjak ħafna ta' dal-ħin li qattajt magħna, ħadd gost immens eh, nisimak, nawguralek eh, għal ktieb li, li fil-premju letterarju, imma iktar importanti li jkompli jimxi, jkompli jinqara, li jkomplu jkellmuk il-qarreja tiegħek dwaru. Grazzi wkoll lis semmija li se jkunna ta' kull ġimgħa se jkollna episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Fil-poddata li jmiss se nitkellmu ma' Alex Farrugia, l-awtur li rebaħ Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-Ktieb għall-Glorja tal-Patrija sentejn ilu, imma li ma tħalliex jikkontesta għal Premju Letterarju Ewropew. Se nkellmuh dwar hekk u ovvjament dwar il-kotba tiegħu. Ħallulna l-mistoqsijiet, il-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, il-Facebook u issa anki il-YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu f'Pen Malta jew tagħtu donazzjoni ibatulna